Уже ике, ике караучы декретта, ике минем подписчигым бүген әллә декретниклар көнеме, шулай эфирны карыйлар. Менә монда 25 кеше. Кемнәр нәрсә белән шөгыльләнә? Менә шуны миңа кызык булып китте әле бу. Мәсәлән, теге мин шәхси эшмәкәр булгач, минем теге торып эшкә барасы юк. Шуңа күрә мин кайтып киттем менә Арча Балтачакларына, үземнең шәхси эшләремне башкарырга. Мин инде мәйтәм, бу вакытта карыйлар микән эфир? Ны дим инде, үземчә уйлыйм. Менә декретта булучылар карый. Неужели монда утыручы 22 кеше дә декретта инде? Шуңа күрә языгыз әле. Хорошо тоже дигән. Ну. Привет, привет, привет. Всем привет. Кемнәр килеп кушыла? Сәламнәр, дуслар. Хәерле көннәр. Ничек хәлләрегез? Кемнәр нәрсә белән шөгыльләнә бүген? Бүген бит дүшәмбе, шуңа әйтәм, сез эштәме? Э, бәлки кемнәрдер отпусктадыр. Менә декрет ялында булучылар миңа ике ике подписчик язды. Э, без декретта дип. Обедтан соң эшкә токмач кисәм сезне карап. Ә, э, обедтан соң. Обедка хәтле пока ял итәсез. Мин тоже декретта. Ох ты. Менә декретниклар не китте, эфиры китте. Өчә уже. Кемдә нәрсә белән шөгыльләнә? Дидегез, языгыз әле. Кемнәр карый менә бу вакытта мине? Сәлам Илмири, Илмир янына җыена. Минем Илмир янына җыенасыңмы? Июль сәгать 2-ләргә дигәне. Ярар. Димәк, сез бүген ял итәсез. О, Илмира ханым булып чыга инде. Онык карыйм дигән. Так, получается, менә хәзер монда бер ни ясарга кирәк инде, бер бер статистика булдырга кирәк. Дүшәмбе сәгать 10 тулганда мине теге эфирны, турыдан-туры эфирны карый. Декретта утыручылар, монда инде хә пока пока күпчелек бу язучылар арасында инде э, аны карыйм диюче бер э, подписчик булды. Кемнәр нәрсә белән шөгыльләнә соң бу вакытта? Кемнәр карый эфирнең дә давай шул турыда языгыз әле. Алалашык әле. Эш көне бит инде дүшәмбе көне шуңа мә әйтәм. Караучы булыр микән дигән инде шактый гына, шактый гына күзәтәләр бит әле. Төнге сменага эшкә бит соң дигәннәр. Так, э, димәк, төнге сменалап эшләүчеләр э, хәзергесе мизгелдә эфирны карый икән име, шулай бит, шулай дип аңладым. Инде сез э, төнге сменага барасыз эшкә. Яхшы. Так, укып юлдан игътибарыңны киметмә. Э, Фирдис абый, сәлам. Юк, юк, бер шума. Монда все нормально, мин теге э, артык куып та бармыйм. Барда контрольдә. Гөлфинур ханым эштә утырам ди. Гөлфинур ханым, сез нинди эштә? Һәм менә шулай шулай ирекле эфир карап утырырга мөмкинлек булган нинди эш ул? Һәм менә әйе диләр инде бу э, төнге сменада эшләүчеләр. Эштә утыручылар да бар икән әле бүгенге көндә. Караучылар арасында дип әйтергә кирәк менә бу эфирны күзәтүчеләр арасында. Так. Кемнәр карый бу эфирны? Язып җибәрегез, яме? Давай бу теманы әзрәк кузгатып алыйк әле. Менә декретта утыручылар булды монда, онык караучылар булды. Шулай ук икенче сменага эшкә барам диючеләр булды. Эштә утырам диючеләр булды. Менә эштә утыралар үзләре. Ә үзләре турыдан туры эфирны күзәтәләр. Менә сорадым әле, нинди эш белән шөгыльләнәсез? Шулай эш вакытында да эфирны да күзәтеп барырга мөмкинлек булган эш. Кызык бит. Минем беләсе килә, например. Мәсәлән, мин эшләгән эштә мин эфирда утыра алмыйм. туй мәҗлесе алып барганда мин эфирда бөтенләй дә утыра алмыйм, хәтта мин э, сторислар төшерергә дә онтам. Ну, вакыт җитми кайбер нидә, э, кайбер мәҗлестә. Ә менә ирекле эш, Гөлфинур ханым. Ярар. Э, ну, моны инде төпченеп сорарга кирәк түгелдер. Димәк, э, сезнең эшегез э, бер үк вакытта эш белән дә шөгыльләнергә һәм бер үк вакытта Instagram челтәрендә э, прямой эфирларны күзәтергә дә мөмкинлек бирә торган эш. Пенсионерлар. Менә статистика бара, хөрмәт дуслар, кемнәр әле килеп кушылган, аңлатып китәм. Э, иртәнге сәгать 10 тула, дүшәмбе иртәсе. Э, мин әйтәм, кемнәр карый икән бу вакытта эфирны? Югыйсә бит инде бу эш атнаның башы. Төп халык бит инде эштә булырга тиеш. кебек. Ә монда менә аңлавымча хәзер э, эфирны караучылар арасында язучылар булды. Э, ул да булса декретта утыручылар, э, бәби онык караучылар, онык бәби түгел, онык караучылар, пенсионерлар, ирекле эштә эшләүчеләр, кибеттә эшлим, сатып алучылар юк пока. Так, менә бит, килеп кушылды тагын бер төркем подписчиклар, болар инде үз эшләрендә ниндидер бер пауза булган чагында эфир карыйлар, андый, андый подписчиклар да бар икән. Статистика буенча тагын нинди, тагын нинди подписчиклар арагызда бар. Нәрсә белән шөгыльләнәсез һәм бүгенге көндә э, теге менә туры эфирда э, иртәнге сәгать 10-да дүшәмбе көнне туры эфирны карарга мөмкинлек бирә торган нинди эш ул? Или нинди эш түгел ул? Нәрсә белән шөгыльләнәсез? Бәлки шөгыльләнмисез. Эшсезлектән интегүчеләр, согласен, андый категория дә бар. Э, но сезгә тизрәк үз эшегезне табыр, табуыгызны теләп калам инде мин. Дальнобойщиклар, э, но менә мин хәзер шулай ук юлда, дальнобойщиклар, э, сезгә юлларыгызда уңышлар телибез. Димәк, сез шулай ук юлда һәм күзәтәсез эфирны. Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт. Сезнең җырларыгызны яратып тыңлыйбыз. Кызым, кызым ярата сезнең җырларыгызны. Мең рәхмәт безнең э, иҗатыбыз белән кызыксынганыгыз өчен, безнең җырларны тыңлаганыгыз өчен. Димәк, безнең иҗатыбызга битараф булмаучылар бар дигән сүз. Безнең җырлар белән кызыксынучылар бар икән. Без моңа бик шат кына. Рәхмәт сезгә чын күңелдән. Синең сөйләмең матур, тыңлыйсы килеп тора, ди Гөлфинур ханым әйтә. Гөлфинур ханым, бик зур рәхмәт матур фикерләрегезгә. Мин тырышам татар телендә сөйләшергә. Булдыра алганча инде үзебезнең татар телен саклау эшендә мизерный эш алып барам дип әйтергә мөмкин. Әлбәттә, нәрсәнедер булса үзгәртергә, ләкин нәрсәнедер булса саклап Канәгатьлисе икән, иң беренче, минемчә, үзеңнән башларга кирәк. Һәм мин шушы эш белән әлегә шөгыльләнәм. Дәк, декретта утырабыз. Менә э, статистика буенча, әле монда декретта утыручылар күбесенчә, күбесенчә, э, ну, язучылар арасында инде аны бөтенесе дә язмый да нишләптер. Э, шуңа статистика алып барам менә дүшәмбе иртәсендә Казанда кайчан концерт була дигәндә, Казаннар Казанда концерт бәлки көзгә Алар әлегә билгеле түгел. Статистика алып барам, кемне әле яңа гына килеп кушылган. Менә бу вакытта кемнәр карый бу эфирны? Менә декретта тож дип язалар. Монда декретта утыручылар әлегә күпчелек статистика буенча. Мин сорадым менә, дүшәмбе иртәсе, югыйсә бит инде эш атнасының башы, э, төп халык бит инде эштә булырга тиеш. Ә менә бу вакытта эфирны караучылар арасында нәрсә белән шөгыльләнүчеләр? Менә кемнәр карый бу эфирны? Шул кызык миңа. Менә монда күбесенчә хә декретта утыручылар, онык э, караучылар, пенсионерлар, ирекле эш белән шөгыльләнүчеләр, эштә э, эшсез интегүчеләр, дальнобойщиклар килеп кушылды монда, кибетче, э, кибеттә сатучы, хезмәтен башкаручылар да бар. Алар инде буш вакытында менә карыйлар, товар аларга кеше булмаган очракта. Саф татарча Татарча сөйләшүең өчен рәхмәт. Горурланырлык Арча педкөллиятен бетермәгәнсеңдер. Ә, Арча педкөллиятен бетермәдем. Ә, бетердем дип колхоз пресетләре генә сөйләшә инде. Ә, Арча педагогик көллиятен тәмамладым. Менә хәзергесе мизгелдә ә, шул якларга юл тотам. Көллияткә кереп чыгарга исәбем. Күптән анда кайтканым юк. Ә, бер кереп чыгам әле бүген. Ә, директор белән дә күрешеп чыгасым бар иде. Шуңа күрә Арча педагогик көллияте Минем тормышымда бик зур эз калдырган уку йортларының берсе. Бары син клибы бара хәзер мәйданнан. Бик шатмын, Эльвира ханым. Безнең иҗатны күзәтәсез, рәхмәт сезгә чын күңелдән. Һәм безнең иҗатка булган игътибарыгыз сүрелмәсен иде, алга таба да сезне шулай сөендереп торырга насыйп булсын яңа җырларыбыз һәм клипларыбыз белән. Без сезне бик яратабыз. Бик матур җырлыйсыздыр инде, бераз гына хәреф хатасы киткән ахры сезнең, Фәния ханым. Рәхмәт, чын күңелдән матур теләкләрегезгә. Рәхмәт. Э, барабыз алга таба. Э, хәерле иртәләр. Мин тоже бала белән өйдә. Менә декретта утыручылар, ну әле язучылар арасында декретта утыручылар, утырабыз диючеләр статистика буенча күпчелекне алып баралар. Күпчелек э, статистик шкаланы дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә языгыз әле. Менә тагын да бер кабатланам. Дүшәмбе иртәсе эш атнасы башы. Мин инде бу вакытта эфирны караучы күп булса бер 10 кеше булыр дип уйлаган идем. Менә бүгенге көндә, менә хәзергесе мизгелдә 30 га якын э, минем подписчикларым карап утыра бу эфирны. Кемнәр сез? Һәм нәрсә белән шөгыльләнәсез бүгенге көндә? Э, теге эштәме сез шулай мөмкинлек бармы сезнең эфирда утырырга ялдамы сез декреттамы менә декретта утырабыз диючеләр шактый онык карыйбыз диючеләр бар, пенсионерлар бар, ирекле эштә эшләүчеләр бар, так что көтәм сездән хәбәрләр. Декретта утыручылар күп әлбәттә, хөкүмәт акча биреп тора. Менә өченче малаем белән карап утырам. Ә, так. Алдагы балалар белән алай утырып булмаган иде. Менә бит. Субханалла, гаиләгез ишле. Гаиләгез ишле. Сезгә гаилә бәхете телим, әлбәттә. Һәм, әлбәттә, безнең иҗатны э, күзәтеп, шәхсән менә минем шәхси битне күзәтеп барганыгыз өчен мең рәхмәт. Бу эфирны караганыгыз өчен. Чоты юлда күрмәдем сине дигән Ринат. Ринат, э, юлда күрмәдем дип, сез кайсы э, юлда һәм нинди юнәлеш буенча хәрәкәт итәсез соң? Шуңа күрә монда безнең күрешмәвебез бәлки аермачыктыр. Привет дигәнегездә, привет. Э, Ринат, сәлам. Тагын бер кат көлеп җибәргән әле. Без декретта утыручылар җиңәбез. Ну, статистика буенча декретта утыручылар чыннан да әлегә э, җиңүне яулар, җиңүне яулыйлар ахырсы. Статистика буенча декретта утыручылар күбрәк яза без декретта дип. Теге кемнәр карый бу эфирны дип соравым буенча инде рәхмәт. Менә декретта безнең эше. Инде диләр, монда э, нык күп язалар декретта утыручы

Менә белән, так что борчылмагыз, ярыймы? Минем телефоным урнаштырылган э, стойкада, мин отвлекаться итмим урысча әйткәндә инде. Э, рәхмәт, Рафил, амин, үзегезгә дә иҗади уңышлар. Рәхмәт сезгә, Миләүшә ханым, матур теләкләрегез өчен. Арчадан Казанга. Э, Арчадан Казанга хәрәкәт итә торган юлның кайсы өлешендә икәнсез, Ринат? Мин әлегә Биектауга да җитмәдем. Нагорный. Бәлки без сезнең белән күрешкәндә булырга тиештер. Белмим, Ильяс Фархуллин. Ильяс дустым, сәлам. Менә талантлы гына баянчы егетебез безнең. Ильяс Фархуллин теләче егете. Студентлар бу мизгелдә бәлки тәнәфис вакытыдыр, бәлки бәлки пары юктыр име менә студентлар да яза студентлар да утыра бүгенге көндә хәзерге мизгелдә эфирны карап хәерле көннәр дигән ильяс хәерле көннәр дустым сиңа да рәхмәт язуың өчен Сез кайсы яклардан дуслар дип сорый э, Сабиров исемле бер э, подписчигым. Мөмкин и кайсы яклардан икәнлегегезне шулай язып җибәрергә. Хәерле көннәр декреттан декретка китүчеләр дә сезне бик яратып карый. Э, Риммочка дигән аккаунттан язучы подписчигым, хәерле көннәр сезгә дә. Э, менә декретта утыручылар әлегә күпчелекне алып тора. Менә пенсионерлар да бар дигән э, фикерне язалар Гөлүсә ханым. Пенсионерлар шулай ук яза. Э, әлеге икенче урында пенсионерлар дөресен генә әйткәндә теге статистик мәгълүматлар буенча инде миңа язучылар арасында дип әйтәм тизлек диген инде күз тиеп киттеме әйе әйе мин инде теге параллельный юлны да күзәтәм параллельный э, эфирны да укырга тырышам сезгә җавап та бирергә тырышам э, әгәр дә ычкынып китсә рус сүзләре гафу итә күрегез ярыймы Сезнең концертыгызга барабыз, Алла бирса, декретта утырсак та, тизрәк Казанда куегыз. Рәхмәт сезгә, чын күңелдән күзәтеп баруыгыз өчен безнең иҗатны. Казан шәһәрендә без быел менә бу еллыкта инде, әйтик, җәйгә чаклы көн алырга өлгермәдек филармония концертлар залында. Шуңа күрә әлегә концертыбыз юк Казан шәһәрендә. Бәлки көзгә таба без бер көн алырбыз, Алла бирса, һәм һәм Казан шәһәрендә дә үзебезнең концертыбызны тәкъдим итәрбез сезгә дигән бик матур уйлар белән янып яшибез әлегә. Рәхмәт күзәтеп баруыгыз өчен! Кая юл тоттыгыз? Ильмира сылукая, исән сау йөрегез. Мин юлда, мин кайтып киттем әле Арча Балтач якларына, бераз гына үземнең шәхси эшләрем белән бу якларга юл тотам. Ильмира калды Казанда, аның шулай ук үзенең эшләре бар бүгенгесе көндә, шуңа күрә әлегә ул минем янда түгел. Э, мин инде менә иртәнге сәгать 10 бер статистика булдырырга исәпләгән идем. Язучылар бар, шактый рәхмәт сезгә язуыгыз өчен. Менә бу вакытта кемнәр карый икән бу эфирны дип сорыйм инде мин. Э, әлегә статистика мәгълүматлары буенча җиңү яулап килә декретта утыручылар. Э, шулай ук безнең пенсионерлар, ирекле эш белән шөгыльләнүчеләр, гадәти эштә буш вакытта караучылар, студентлар, тагын нинди хезмәт вәкилләре бар? Менә хәзергесе мизгелдә бу эфирны карарга мөмкинлек булган, мөмкинлеге булган дип әйтик инде. 26-сы кайчан җитә инде? Тизрәк концертка барасы килә. Илдарский, сәлам. Ә, бу безнең шулай ук декреттагы ханым инде хәзер. Туй мәҗлесләрен бу яшьләрнең без алып барган идек, шәһәрендә 26 нчы февраль э, Арча шәһәрендә без үзебезнең концерт тамашабызны тәкъдим итәбез. Шуңа күрә кемнәр бу яклардан, кемнәрнең те- э, теләге тәкъдиме бар, э, концертларыбызга рәхим итегез. 26-сы без булабыз Арчада, 27-се Балтачта. Шуңа күрә бу яклар булса, рәхим итегез. Концертларда күрешик Алла бирсә. Ә мин Арчадагы концертыгызга кызганыч бара алмыйм. Э, Быел бала кечкенә әле, киләсе елга кадәр сабыр гына түзәсе кала. Э, Латыпова Миләүшә. Кызганыч, әлбәттә, безнең концертка килә алмавыгыз. Ярар, насыйп булсын. Насыйп булсын. Э, концертларда күрешик. Гомумән күрешкән җирдә бер-беребез белән исәнләшеп, сәламләшеп йөрик инде. Э, уңышлар сезгә. Э, матур гына иттереп үстерегез. Шушы бәләкәчне дип әйтик инде. Савхава директорлары, ирек Саф һава директоры менә бу тоже статистикага тагын бер категория булып килеп керә инде. Э, эшсезлектән интегүчеләр дип язучы бар иде берәү. Э, шушы категориягә кертербез инде аны. Э, Саф һава директорлары карый, әйе, минем дә бала кечкенә, но шулай да алдык инде билет, шәт булыр дигән. Менә рәхмәт. Булдыралсагыз, килалсагыз бик шәп. Әлбәттә, кемнең э, теләге һәм мөмкинлеге бар инде. Монда теге әйтеп булмый, менә э, бәби теге кечкенә бәбиләре булса да киләләр дип мин алай иттереп әйтмим. Кемнең мөмкинлеге бар, килә. Шуңа күрә рәхим итегез, булдыралганча э, килсәгез, без бик шат кына булырбыз. Рәхмәт иҗатыбызны карап баруыбызга. Но, хөрмәтле дуслар, мин инде хәзер телефон тотмый торган җиргәрәк югалырмын, чөнки юлдамын. Әгәр дә өзелеп китсәк, ачуланмагыз, ярыймы? Менә статистика әлегә мәгълүматлар буенча инде беренчелекне алып бара безнең э, декретта утыручылар. Шулай ук инде пенсионерлар белән э, сафхава директорлары әле бер тирәдәрәк. Ирекле эш белән шөгыльләнүчеләр бар, студентлар бар.

Э, теге мин үзем чыгып китмәсәм, э, тырышыгыз эфирда калырга, алга таба да сөйләшик. Просто хә монда булып ала бер мизгел, телефон тотмый торган. Мин менә Биектауны чыгып киттем. Э, Каменкага җиткәнче анда бераз гына хәзер телефонның элемтәдән югалып ала торган урны, ни кызганыч нишләптер. Шуңа күрә хәбәрдә. Хәерле юллар дип яза Резда. Резда бик рәхмәт матур теләкләрегезгә. Әйе, чыннан да мин юлда. Исән сау гына йөреп кайтырга насыйп булсын. Кемнәр юлда хәзергесе мизгелдә? Э, сезгә шулай ук хәерле имин юллар соңрак булмаган шунда концертыгыз дип яза инде миләүшә ханым э, миләүшә ханым ничәтик э, шулайрак туры килде графиклар шулай туры килде шуңа күрә насыйбы насыйбы без монда инде әйтә алмыйбыз. Э, привет диләр. Хәзер эфирдан әз генә югалып торам, дуслар, чөнки телефон бик тотмый. Э, элемтә бераз гына начаррак. Э, но мин монда калам. Алла бирсә, яме борчылмасбыз. Әгәр дә өзелеп китмәсә, мин монда булам. Хәзер менә буквально бер 3-4 минут монда элемтә югалып алачак.

Шуңа күрә, ах, өзелде ахрысы. Юк, юк, килеп чыгабыз хәзер, все нормально. Всем привет, тагын бер кат кемнәр минем белән калган. Хәзер хәзер, ага, элемтә уңайланып китәчәк, чөнки мин инде телефонның тотмый торган урыннарын үтеп барам. Әлегә минем белән калган монда 10 подписчик, Аллага шөкер, кая барасыз дип сорыйлар. сигез ярар әле килеп кушылырлар алла бирса шулай бит э, кая барасыз дип сорыйлар мин юлда э, мин орча һәм балтач якларына юл тоттым э, үземнең бераз гына шәхси эшләрем белән шөгыльләнеп киләм ул якларда сез нәрсәләр эшлисез кемнәр карый менә бүгенгесе мизгелдә мин бу статистиканы әле алып барам менә дүшәмбе иртәсе сәгать 10 бәлки кем өчендер инде ул иртә түгел көндер кемнәр карый Мизгелдә бу эфирны кайсы хезмәт вәкилләре, нәрсә белән шөгыльләнүчеләр дип әйтик инде, туктап кала башлады инде. Юк, юк, хәзер ачылып китә, борчылмагыз. Ничегрәк, тотамы? Мин эфирда булырга тиеш. Так. Ага, сәлам бирәләр, минемчә тота торгандыр эфир. Сәлам дуслар, хәерле иртәләр, хәерле көннәр. Кемнәр карый бу вакытта эфирны? Э, дүшәмбе иртәсе, тагын да бер кабатланам. Төп халык инде бу вакытта эштәдер. Ләкин әле менә бу эфирны карарга вакыт табучылар да бар. Сез нинди хезмәт вәкилләре нәрсә белән шөгыльләнәсез һәм ничек бу вакытта эфирны карарга мөмкинлек табасыз? Кимендә шул тукта, туктады дигән. Әйе, гафу итегез, әлбәттә бу миннән генә тормый, э, өзелеп китте бераз гына э, эфир, чөнки мин юлда, монда телефон тотмый торган урын бар иде. Менә хәзер ялганып китте шикелле. Э, мин инде күрәм, ага, җибәрәләр монда. Туктагачка нормально инде все. Юк, мин туктамадым, нормально все. Мин юлда просто анда әйткәнемчә элемтә югалып ала торган бер урын бар иде. Телефон тотмый торган. Сәламнәр. Кемнәр яңадан яли яңа гына килеп кушыла? Мин инде кабаттан әйтәм, менә шундый бер статистика бара. Нинди хезмәт вәкилләре калый бүгенге көндә? Менә нәрсә белән шөгыльләнәсез һәм кайдан вакыт табасыз? Ага, эфирда утырга. Шабашниклар. Тагын бер категория килеп өстәлде, дуслар. Шабашниклар, әйе, э, шабашниклар, сез димәк әле әлегә эштә түгел. Шабашкада йөрүчеләр, димәк әле сезнең бу вакытта теге или отпускмы, вакытлыча, вакытлыча эш юк, шуңа күрә сез инде э, бу эфирны карарга мөмкинлек табасыз дигән фикер туа миндә. Әгәр дә ялгышсам, төзәтегез. Юк, юк, без менә эштә, менә түбәдә как раз кала явып ятабыз. Ислам э, турыда эфирда утырабыз дип э, бәлки язучылар да бардыр име? Илдарская, мин беләм сине. Э, пенсиядә булучылар икенче урында әлегә бара. Беренче урында декретта утыручылар, икенче урында пенсионерлар, пенсиядә булучылар, э, бала караучылар, онык караучылар, онык караучылар, бала дип кенә түгел, онык караучылар, совхоа директорлары, ягъни мәсәлән, берни белән дә шөгыльләнмәүчеләр, ирекле эш белән шөгыльләнүчеләр биредә бар. Ирекле эш белән шөгыльләнүче бу шушы кеше башлыктан бәлки кертергә кирәктер инде бу төркемгә, бу категориягә. Шулай бит димә, студентлар бар безнең һәм бар безнең төп эштә эшләүчеләр, ләкин менә буш аралыкта вакыт табучылар, әйтик менә мәсәлән кибетчеләр. Аларның әлегә халык юк кибеттә, һәм шушы вакытта алар эфир карарга өлгерәләр. Сорауларыгызны шулай ук яңгырата аласыз, сорауларыгызны яза аласыз, мин һәрбер сорауга да җавап бирергә тырышырмын. Килгән, миңа монда килгән күренгән сорауларга инде. Шуңа күрә әйдә аралашып Мин әлегә юлда әйткәнемчә инде кемнәр белми, э, мин кайтып барам Арча Балтач якларына. Бәлки Арча Балтач тирәсендә яшәүчеләр булса, алар өчен шулай бер мәгълүмат. 26 февральдә без Арча мәдәният йортында, 27 февральдә Балтач мәдәният йортында концертыбызны тәкъдим итәбез. Шуңа күрә якын тирәдә булучылар концерт карарга теләк белдерүчеләр рәхим итегез. Казаннан кайттым кичә, искиткеч матур кояшлы көн. Э, әйе, кичә э, көн матур кояшлы иде. Бүген менә бераз гына кояш юк, ләкин шулай да бүгенге һава торышын мин инде начар дип әйтә алмыйм. Шул чаклы минем күңелгә ошый торган һава торышы бүген, артык суык та түгел, артык җылы да түгел дигәндәй, рәхәт кенә, матур гына. Сезнең өчен һәрвакыт табып була дигән. Ой, рәхмәт!

өчен. Исән булыйк хәммә барчабыз да. Кемнәр юлларда йөри, кемнәр гомумән эштә, кемнәр ялда. Исәнлек телим хәммәгезгә дә. Матур иттереп эшләгез, матур иттереп ял итегез, юлларда хавыф-хәтәрсез йөрегез. Һәм барчабыз да шулай булыйк. Ә, ничә яшь дип сорыйлар, миңа э, тиздән март аенда 29 яшь тула. Ә, бер елдан юбилей кечкенә генә. Шуңа күрә әлегә мин 29 30 тулмаган җегет. Э, Илмира кая дип сорый кунагыбыз Гөлфинә. Гөлфинә Илмира калды Казанда. Илмираның шулай бүген шәхси эшләре бар. Э, ул шул эшләр белән шөгыльләнәм дип калды. Мин шулай үземнең эшләрем белән э, чыгып киттем юлга. Арча, Балтач якларына мин кайтып киләм хәзерге урында. Хәзерге моментта. Привет диючеләр бар. Привет, привет. Кемнәр әле килеп кушыла? Исәннәрмесез, мөхтәрәм подписчиклар. Мөхтәрәм дуслар дип эндәшик инде. Э, кемнәр әйткәнемчә яңа гына килеп кушыла. Мин инде ачуланмагыз, яме сорауны кат-кат яңгыратамын. Э, кат-кат бер сүзне сөйләп бара бу дип әйтмәгез, әйтмәгез. Э, кемнәр карый бу вакытта эфирны, нинди хезмәт вәкилләре дип сорыйм кабаттан. Э, менә мин ирекле шәхси эшмәкәр бүгенге сөкендә. Менә шуңа күрә мин эфирда утырырга вакытым бар. Ә сез э, нинди хезмәт вәкилләре бу вакытта эфирны карарга мөмкинлеге булган? Әлегә безнең җиңеп бара декретта утыручылар. Аннан безнең пенсионерлар, аннары онып караучылар, совхоз директорлары, шәхси эш белән шөгыльләнүчеләр төп эштә эшләп тә бүгенгесе менә хәзергесе моментта буш ара килеп чыгып шул вакытта күзәтүчеләр бар эфирны студентлар бар безнең өчен бер вакытта да вакыт кызганыч түгел дип язучылар бар безнең иҗатыбызга безнең шәхесебезгә бер дә битараф булмаган тамашачылар дип кабул иттек. Тагын кемнәр бар монда? Тагын кемнәр карый бу вакытта эфирны? Элемтә нормальныймы? Ә, теге бернинди ниләр күренми, селкенүләр күренми. Монда ах, тотмый ахрысы телефон кабаттан. Вакыттан уш связи лайк жалко. Ах. Телефоным тотмый, иптәшләр. Э, в общем, әйдә болай дик, э, Сезне инде азап дисек килми, өзелеп-өзелеп. Мин сезнең белән саубалашам, соңрак бер тагын да камергә эфирга керербез. Тагын да бер сөйләшербез, ярыймы? Чөнки монда хә без полезно. Мин юлда һәм монда хәбәр югалачак, эфир югалачак. Сау булып торыгыз. В общем, связьдә, хәбәрдә аралашып торырга насыйп булсын. Рәхмәт, мине караучылар, минем эфирны күзәтүчеләр. Һәммә барчагызга да хәерле, уңышлы көннәр, дуслар.